Ġwan Pawlu t-tieni. Tam 26 sena papa, għamel 482 qaddis u 1338 beatu. Dalwaqt, fl-ewwel ta' Mejju li ġej, imis li stess isir beatu ukoll. Sa minn dakinhar tal-funeral tiegħu, il-folla kbira preżenti f'Ruma u uriet ix-xewqa li l-Papa Ġwann Pawlu t-Tieni isir qaddis malajr. soltu l-Knisja tistenna ħames snin wara l-mewt ta' individwu biex tibda l-proċess għal beatifikazzjoni. F'dan il-każ, Papa Benedettu ippermetta li l-Knisja ma tistenniex il-ħames snin u l-proċess jibda immedjatament. Is-Sagra Kongregazzjoni bdiet xogħol. U fl-2009, Papa Benedettu iddikjara lil Ġwan Pawlu bħala venerabbli. Dan hu d-dokument li nġabar biex finalment il-Papa Benedettu approva li Ġwan Pawlu jsir beatu fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Cari fratelli e sorelle, come sapete, il primo maggio prossimo Avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. Iżda nistaqsu, x'kien il-miraklu li bis-saħħa tiegħu Ġwan Pawlu se jsir beatu? Huwa l-istorja ta' soru. Suor Marija Simon Pier. Soru li kellha il-marda Parkinson. It-2 ta' Ġunju 2005 kien jum il-fejqan tiegħi bejn it-tnejn u tlieta tax-xahar. Dakinhar filgħodu ħassejti ma jinkapaċi nagħmel xejn aktar. Ma stajtx inkompli. Tlabt lil swor Mari biex nirriżenja mix-xogħol li kont qed nagħmel fis-sala tal-maternità. Kelli staff kbir taħt idejja. Ma kontx nista' nimxi u niċċaqlaq sew. Kont sejra dejjem għall-ar u ma stajtx inkompli. Għalt li le, Kompli ftit ieħor. Qedtilha li xtaqt immur l-urt. Imma fil-qada li kont żgur ma kontx nasal. Għalt li jitlob lil Papa Ġwanni Pawlu t-tieni għal fejqan. Staqsitni biex nikteb isem Ġwanni Pawlu t-tieni fuq karta. Imma ma stajċ nikteb. Kont nirtot wisq u ma kienx possibbli. Għalt li biex nikteb bidi l-leminija u Eġipta li ma nistax. Għax id-leminija kienet tirtot ukoll. Imma hi insistiet. Qalt li tista' tagħmilha, tista' tagħmilha. Ħadd lapes u ktibt. Fil-fatt ktibt isem Ġwanni Pawlu, imma ma kienx jingħaraf. Kemm kienet ilha marida, Suor Marie Simon kellha qlieli diffiċli ħafna. li li li kienu diffiċli għax l-uġieħ u t-tensjoni fil-muskoli ma kienu xaħalluni norqot. Kont norqot ftit. L-uġieħ ma kienx xaħallini norqot. Omt fl-erba u nofs ta' fil-ħodu. Is-soltu nqum fil-ħamsa u nofs. Allura kelli ħafna ħin biex inqum u nilbes. Meta omt, ma ħassejtnix l-istess. Ġo fija kelli ferħ u paċi kbira u kont sorpriża kemm stajt niċċaqlaq. Swor Marie Simon ma kienx konvinta biżejjed kemm dik l-għodwa kienet differenti. Fis-sitta kellna t-talb tal-komunità qabel il-quddisa ta' kuljum u tlaqt lejn il-kappella maħut is-sorjiet. Jienu sejra fil-kappella, indunajt li jidi xellugija issa stajt inċaqlaqa kemm irrid meta nimxi. Stajt imbandala l-qudiem u lura. Waqt il-quddiesa kont konvinta li kont fiq tal-kollox.